Ир-ат булара юл куймаган кешеләр бүген дә исән һәм алар аның иҗатын күпләргә чөеп мактыйлар. Син икәнсең тормыш, исәнме? Минем әти-әнием Э, Минзәләдән 55 елда Әлмәткә күчтеләр. Пычрак, магазиннар әз, магазиннарда бер нәрсә дә юк. Ашарга бер ике төрле консерва, сгущенка, ипи дә чиратта торып кына. Теләгән кешегә бирәләр иде алты сотый җир. Шагарламда, шагар тирәсендә. Менә шундыйрак. Без моның белән яшәдек. Безнең буын бер ике буын. Шуның белән шөгыльләнеп ашады. Кышкылка да җитә иде. Әнә тегендә тәрәзә, әтиәнең спальня янында. кабинет, әти миңа кабинет. Залда ни эшли иде. Анда кухня. Безнең балалар бүлмә теге. Ләкин татар хатынына хас булганча ул юлны әдип абыйга бирә. Һәм инде шактый еллардан соң гына әле ул үзенең иҗатын Хәсән Туфанга күрсәтергә батырчылык итә. Шуңа күрә ул чәчрәп алдан чыкмый. Һәм инде менә шушы ул радиокомитетта да эшли, ул нефть техникумында укыта, яшьләр белән һәм инде һәрвакыт халык арасында. Шундый бүген менә әдәбиятны пропагандалау дигән сүз бара, халыкка җиткергә дигән. Бүген ул күбрәк сүз. Ә ул вакытта сүз сөйләп тормыйча, халык арасында йөреп менә әдәбиятны пропагандалау эшен алып баралар. Һәм инде Саҗидә апа ул уникаль, уникаль шәхес. Чөнки аңарда бик көчле кеше белән аралашу сәләте, дипломатия. Ә, менә ул бит әле талантлы булырга мөмкин. Безнең бүгенге көндә бик күп талантлы язучыларыбыз, шагыйрьләребез бар. Ләкин бер тапкыр очрашкач, аны үзен күрмичә генә иҗатын укысаң яхшырак дигән фикердә калырга мөмкин. Ә менә Саҗидә апаны гомумән кеше буларак кешегә тәэсир итү ягыннан бик күп э, менә каләм иясе искә ала аның шушы ягын кеше буларак һәм инде э, шагыйрь буларак та бүген инде э, шагыйрә дигән терминны кулланмаска диләр чөнки ул шагыйрь чыннан да бүген мәсәлән әдәбиятта хатын кыз хатын кызлар әдәбияты иратлар дип ә ул чын шундый гражданлык позициясендә иҗат итә торган, аның көчле бер нинди теге җылап агып утыра торган иҗат түгел. Ул шундый э, җылый башлаган кешене дә күзен сөртеп алга таба барырга этәрә торган иҗат. Саҗидә Сөләйманова социалистик, совет чырын, э, чырындагы шагыйрә бит. Ә шулай да ул дөньяның кануннарын Бик тирән тыңлаган ул аны. Без э, соцреализм дип әйтсәк, нәрсә анда? Анда герой бар, анда шатлык бар, анда киләчәк бар. Ә Саҗда Сөләйманованың шигырьләрендә бер әйбер ята. Дөнья ул оҗмах түгел. Дөньяның каршылыклары бар. бик куркыныч кануннары бар. Менә ничек яшәргә, ничек, ничек кеше булып калырга, ничек хатын кыз булып калырга, ничек бу, бу дөньяны ничек акларга, ничек яшәргә, шатлык белән, менә оптимизм белән ничек яшәргә. Минем өчен Саҗидә Сөләйманова ул бик кешеләрне яраткан кеше. Бүген бүген безнең өчен менә шундый иҗат кешесе үзе нинди кеше икәнлеге алга планга чыга. Безгә бүген шәхесләр кирәк. Менә Саҗидә Сөләйманова шундый шәхес булды ул. Ул э, минем менә ул кешеләрне яраткан, ул халкны яраткан, тормышны яраткан, тормышны яраткан. Бу өстәлем шунда иде. Ул я монда эшли, утырып секретарь янда. Секретарь менә шулай гына ничектер ясалган иде, нигәдер. Дөрес итмәгәннәр шулай. Әтием менә монда күчерде. Менә бу кадаклап шулай күчерде. Әнигә ипле булсын өчен. Аның машинкасы Москва. Ана татар

Кыек, мыек на шулай шрифтлар иде. Бүген бәяләделәр, бәяләмәделәр дип нәрсәнедер актару, ул аның мәгънәсе юк. Мәсәлән, бәяләмәделәр дисәм дә, ул үзгәрми. Бәяләгәннәр дисәм дә, ул үзгәрми. Шуңа күрә бүгенге көндә аның үз бәясе бар. Һәм ул аны бер нәрсә дә югалтмый торган. Ул бит әле исән чакта бәяләп, үзеннән соң югалырга мөмкин. Ә менә э, аны шушы әйтик, Тукай э, премиясенә әйе тәкъдим ителгән, алынмый калган. Ләкин бит ул чорда ир-ат булара юл куймаган кешеләр бүген дә исән һәм алар аның иҗатын күпләргә чөеп мактыйлар. Шуңа күрә, э, ләкин аларда Әйе шул, теге вакытта мин ялгышлык эшләгәнмен, аласы калган. Эчтә бардыр ул, ләкин аның өчен дә әйтергә көч кирәк. Бик тыныч, бик сабыр. Ул ниндидер үзенең әйтәсе тәнкыйтен әйтәсе килгәндә дә, Бик итәгатьле. Мин аның нинди дә кызганчагын күргәнем юк. Алар ничектер бер-берсе белән без килгәч тенә өйләрендә әкрен генә пышылдап кына сөйләшәләр дә, бер-берсен аңлыйлар да. Әдип абый нәрсәдер йомыш белән чыгып китәр иде, йә өстәл әзерләр иде. Без кыенсынабыз, безгә бернәрсә дә кирәкми дип, менә ниндидер русча әйткән уютный шундый бер җылы хисле булып исендә кала. Тормышның ниндидер бер законы бар бит инде, язылган. Синең тәкъдирең, синең язмышың иртә китте. Менә фаҗиганың иртә китте. Балалар әле аларның берсе бәләкәй генә өйдә иде. Без инде ике малай икән хәзер, берсаң менә читтә, әлегә өйдә юк дип, олы улларын күрсәтәләр иде. Без инде көлешә идек, берсе гел Саҗидә апага ошаган, берсе гел Әли бабайга ошаган икән дип көлгәнебезне хәтерлим. Менә нишләтәсең, ул бик бай тормыш белән яшәде. Һәм ул үзенең бик якты эзен калдырды, иртә китүе белән генә фаҗига керде. Шәхес язучы бала булырга бик авыр. Менә бер зур язучы, Татарстанлы язучы, премия бүләк итү кичәдән соң монда, монда әлмәттә килде дә әйтә ну ничек әйбәт э, рәхәт булырга булыргамы шәхес улы буласу рәхәтме мин аны негатив яктан аңлый идем күрдем Күбрәк. Балалар, малайлар, мәктәптәме, урамдамы, менә бармак белән күрсәтәләр, О, писатель пошел! Ә, писатель, писатель! Менә шулай. Мина бик ошамый иде бу. Ана мин бит э, пролетарий, пролетарий балалар арасында үстем. Мин э, анда э, хөрмәт итәләр кемне әтисе водитель, шофер, сварщик. Менә шулай, менә шунда нефтяниклар. Менә шуларны хөрмәт итәләр. Ә бу писатель нәрсәдер яза утыра, көн буе утыра. Ялгыз ятим калма, җанын көтә. Утыр әле, әнкәй, әрләргә. Син йөрмәсәң, өйнең яме бетә. Чирләмә син, әнкәй. Чирләмә. Җаныек башмавык бәйләйләр, бәйләгәнең дә бик хисләтлек. Эрләмә, син болай гына утыр, балаларның күңелен күтәреп. Колагында яңгырый җырлавыгыз, әткәй белән бергә парлашып, тормыш нинди матур булыр иде, сездәй яши алса һәр гашыйк. Миңа калса, аның иҗаты тулысы белән мәңгелек турында. Ә мәңгелекне дә һәркем аны үзенчә аңлый. Э, без теге хәзер күнектек бит. Э, ак кәгазьгә кара нокта төртеп, менә монда нәрсә күрәсез дип кешегә күрсәтсәң, ул акны күрми, шушы караны тасвирлый. Шуның ә ул менә акны күрә белгән. Миңа калса, иҗат шул атны күрә белсәң генә иҗат булып буынга күчә. Ә караны күрүчеләр ул гомер буе шулай карада калалар, шуны гына күреп. Шуңа күрә мин, мәсәлән, аның иҗатын, Саҗда апаның, шул ак биттәге Каратап куелган бер шушындый сүрәт белән чагыштырыр идем. әллә нинди хурафатлы, әллә нинди яман ширле заманда Менә мин шулай әйтер идем. Саҗидә апаның Тормыш исәнмесен укыгыз. Ул аны кай вакытта язган, шуны белегез, дип әйтер идем. Менә чакырам, шушы Саҗидә апа иҗатына кагылсын иде. Яшәргә көч бирә. Һәр сүзе, һәр җөмләсе шушы Тормыш исәнменең. Шагыйрәдән нәрсә көтәләр? Мәхәббәт турында көтәләр шигырьләр, шулай бит? Мәхәббәт, хисләр турында көтәләр. Ә Саҗидә Сөләймановада нәрсә бар? Хисләр дә бар. Тик алар шундый матур бирелә. Шундый тыйнак кына бирелә. Шундый бөек дәрәҗәдәге хисләр алар. Аннары тормыш рәвешен ул сизеп, тирән, менә аңлап биргән үзенең поэзиясендә. шигъриятендә. Шуның белән без аны ярата ул чын поэзия, ул чын поэзия, ул үзәктән чыга торган, күңелдән чыга торган. Менә бу йортта Ленин урамы 24 нче йорт Сталинка Без әниемнең, әниемнең соңгы еллары үтте. Ул моннан китте инде, бүтән бүтән бүтән дөньяга. Без бу квартираны алдык ана тегендә язылган 69 елда. Но бик монда уже бәхетен күреп булмады. Но иҗаты анын бик нык иде монда. Бик күп эшләде бу йортта. Но күбрәк авырды. күбрәк авырды. шул интерьер нашел секретарь, нашел маса иде, маса тора иде. Өстәл монда. Урындык. Менә әнием эшләгән урыны. Соңгы озату истә калган. Без бардык та, Әдип абый язу-сызу эшләре белән тиз генә йөреп кайтам диде. Шуннан Саҗидә апаның күзләренә биш тиенлек акча куйдылар. Әни, татарда шулай тиеш бит инде. Анда язучыларның һәрберсенең тормыш иптәшләре килгән иде. Һәркем үзенчә укып. Аннан әни бабай кайтып керде дә, килде дә, Әй, юк, биш тиен акча ул бик авыр күзгә куярга. Зинһар өчен өч тиенлекне табыгыз да, ул вакыт алар зур иде. Өч тиенлеге дә, биш тиенлеге дә. Менә шуны алдырып, Күзенә Саҗидә апаның өч тиенлек акчалар куйдырды, бусы аның күзенә җиңелрәк була, диде. Менә шулкадәр истә калган иде. Мәйтәм, ничек ул аны шулай яратудыр инде, дип уйлый идем. Хөрмәт итү, соңгы юлга озатканда да менә шушындый зур кешелекле күрсәтү дип. Туган җирем дә түгел, үскән җирем дә түгел, Әлмәт, Әлмәт, ник сине якын итте бу күңел? Кулга көрәк алдык без, җил, кояшта яндык без. Әлмәт дигән шәһәргә башлап нигез салдык без. Хезмәт белән зур даны, ерак балкы ютлары, бергә булды шатлыгы, кайгылы минутлары. Шулай үсте баш кала, шунда туды баш бала. Аның тәүге адымы